Barlygyň özi bir syr. Bar bolmak we barlygyňdan habaryň bolmagy başga bir syr. Umuman ýaşaýşyň özi durşuna syrlar ýumagy. Adamzat bar bolaly bäri bu fiziki we metafiziki dünýäniň ajaýyplyklary we syrlary oň ünsüni diýseň çekýär. Bularyň arasyndan metafiziki barlyklar diýip biljegimiz jynlar baradaky wakalar, Hadysalar we maglumatlar bolsa onuň iň gyzyklanan we gyzyklanýan iň gadymy temalaryndan biri. Asyl kök manysy arapça bir söz bolan jyn sözüni dilimize terjime edenimizde, üsti örtülen, bürenen ýa-da üsti ýapyk manylaryny aňladýar. Bu söz bilen gönden-göni baglanyşykly Mejnun sözem aklyny aldyran ýa-da jyndyran manylaryny berýär. Türkmen literaturasyndaky erteki we dessanlarda döw we peri adynda ýer alýan bu hyýaly gahrymanlar erkek we aýal görnüşindäki jynlar. Bu eserlerde olar adatdan daşary sypatlar we güýçleri bolan şahsyýetler hökmünde suratlandyrylýar. Mukaddes Kitaplaryň berýän maglumatlaryna görä, jynlaryň barlygy adamzadyň barlygynyň başlangyjyndanam iki müň ýyl öňinçäsine baryp ýetýär. Hazyr döwürdäki Mukaddes Kitaplardan hasaplanýan Töwrat kitabynda bularyň barlygy hakynda şeýle setirler bar, Olar hatda öz ata-babalarynyň howatyr edip çekinmedigi, we özleriniňem tanamadygy bu täze gelen gudratsyz-güýçsüz jynlara we putlara tabyn bolup gurbanlyk berdiler. Zeburdaky setirlerde bolsa şeýle diýilýär, Ogullaryny we gyzlaryny jynlara we putlara gurban etdiler, bigünä gany dökdüler, kenan putlaryna gurban eden ogul-gyzlarynyň ganyny, mukaddes toprak olaryň gany bilen hapalandy. Injiliň bu mesele bilen baglanyşykly aýatlarynda bolsa şeýle diýilýär, Daşary çykyp barýarkalar jyn uran we gürläp bilmeýän bir adamy Isaň ýanyna getirdiler. Jyny kowlanda lal adam gürledi. Adamlar haýran galyp, Ysraýylda beýle zat görülmedi diýdiler. Soňra oňa, Muň ýaly jogap üçin gidip bilersiň, jyn gyzyňy terk etdi diýdi. Öýüne baryp çagasynyň düşekde ýatandygyny gördi we jyn gidipdi. Soň gurbagalara meňzeýän üç sany haram hapysa ruh gördüm. Biri aždarhanyň agzyndan, beýlekisi wagşy haýwanyň agzyndan we ýene birem ýalançy galp pygamberiň agzyndan çykdy. Olar adatdan daşary alamatlar görkezýän erbet ruhlardyr we bütin dünýäniň şalaryna olary Gudratygüýçli Hudaýyň beýik güni söweşe ýygnamak üçin gidýärler. Ynsan bedeniniň toprakdan bolşy ýaly, yslam literaturasy jynlaryň bedenleriniň tüssesiz otdan ýaradylandygyny habar berýär. Adamy bişirilen keramik önümler ýaly buraňda ses çykýan gury palçykdan ýaratdy. Şeýle hem jynlary kebşirleýji, töwerege erbetlik saçýan tüssesiz otdan ýasady. Diýmek, jynlaryň bedeniniň materialynyň töwerege zäherli radiasiýa ýeredýän radioaktiw otdan alnandygyny çaklap bileris. Ýönekeý toprak bilen ynsan bedeniniň tapawudynyň ýer bilen gök ýaly bolşy ýaly, jynlaryň bedenleriniňem bu çyg radioaktiw şöhlelerden ýa-da otlardan, iň azyndan, toprak-ynsan tapawudyna deňeçerräkdigini aýdyp bolar. Ýasalyşlarynyň nähili we nädip bolanyny bilmesegem, Mukaddes Gurhanyň jynlaryň ýaradylyşy baradaky beýanlary şulardan ybarat. Her zadyň bir ýa-da birnäçe maksadynyň we manysynyň bolşy ýaly, jynlaryň barlygynyň hem elbetde özboluşly maksatlary bardyr. Mukaddes Gurhanyň aýatlarynyň birinde şeýle diýilýär. Men jynlary we ynsanlary Meni tanasynlar we Maňa gulluk, ybadat, etsinler diýip ýaratdym. Elbetde, her kimiň düşünip biljegi ýaly tanamak, aň ýetirmek, ybadat etmek üçin aňly we erkli barlyk bolmak gerek. Bu ýerde jynlaryň hem biziň ýaly dogulýan, janly, aňly, düşünjeli, erkli, ösüp ulanýan, kämilleşýän we wagty gelende-de ölýän barlyklardygyny düşünip bileris. Jynlara görünmeýän barlyklar kategoriýasyna degişli diýip bolar. Biziň gözlerimiz diňe ultramelewşe we infragyzyl şöhlelerini arasyndaky şöhleleri görüp bilýändigi sebäpli, biziň olary asyl tebigatlarynda we şahsyýetlerinde görmegimiz mümkin däl. Jynlar bilen baglanyşykly wakalara şaýat bolanlaryň gördük diýen zatlary bolsa, olaryň yşyk serpikmesinden ybarat mysaly şekilleri ýa-da elektron kölegeleri bolup biler. Yslamy çeşmelerde jynlaryň biziň material alemimizde görünmekleri baradaky maglumat berýän bir topar aýat we hadyslar bar we olar jynlaryň dürli görnüşlerde görnüp bilýändiklerini habar berýär. Ynsan ýa-da haýwan görnüşinde-de göze görnüp bilýärler. Aslynda biziň dünýämizde bar bolup gözümize görünmeýän gaty köp zatlar bar. Meselem haýsydyr bir tohum dänesine ýa-da bir ýumurtga seredemizde onuň içinde bir ýaşaýyş ýa-da janlylyk kodunyň, kanunynyň barlygyny bilýäris. Ýöne köý gözi bilen seredilende bulaň hiç ýeri görünmeýär. Içindäki kod näme bolmasy üçin kodlanan bolsa, ekilen ýagdaýynda öz jynsyndan ösümlige ýa-da bir haýwana öwrülmäge başlaýar. Ýagny içlerinde bolan ösmek ulalmak kanuny ýa-da kody bolany üçin bu hadysalar bolup geçýär. Eger tohum ýerine gury daş eksek, onda bu kanunlaryň ýoklugy sebäpli meňzeş netije almajagymyz anyk. Bular Ýaradanyň tebigatyň içine goýan kodlary ýa-da kanunlary. Arwah, jyn. Ruh diýýän zatlarymyzam şulara meňzeş kod we kanunlardan ybarat diýsek bolar. Aradaky tapawut şeýle, dartyş kanuny akly erki, aňy we şahsyýeti bolmadyk bir kanun. Eger bu kod kanuna şahsyýet, akyl, aň we erk lybaslaryny geýdirseň, ol jyn-arwah-ruh ýaly bir barlyga öwrüler. Edil şonuň ýalam, jynlar we ruhlar akylly, aňly we erkli we hakyky şahsyýetli kanunlardan, kodlardan ybarat. Eger olaryň üstündäki bu akyl, aň we erk lybaslaryny ýa-da sypatlaram diýip bileris, aýyrsaň, olar dartyş kanuny ýaly ýönekeý, garaşly bir kanuna öwrüler. Tebigatyň içinde goýlan şeýle kanunlar bar welin, olary göreňde aňy bar ýaly diýesiň gelýär. Mysal üçin, bugdaýyň ekilenden soň nişläp başlama hadysasyna seredeliň. Bugdaý ösmäge başlap, başyny toprakdan çykaranda ilki bilen şertleri kesgitläp, näçe sümmül çykarjaklygyna karar berýär. Eger şertler gowy bolsa, iki ýa-da üç sümmül çykarýar. Şertler onçakly gowy bolmasa-da, Meň diňe şoňa güýjüm ýetýär diýýän ýaly, diňe ýekeje sümmül çykarýar. Ynsanlar bilen jynlaryň aragatnaşygy köplenç jynlaryň islegine görä bolup geçýär. Ynsanlardan olar bilen gatnaşmak üçin ýörite atmosfera gurnap, duşuşyk seanslaryny geçirýänlerem bar. Jynlar esasanam ruhy we maddy hapaçylygyň bolan ýerlerinde aňsatlyk bilen barlyklaryny dowam etdirip, özleriniň adatdan daşary täsirlerini görkezip bilýärler. Ynsanlardan bu atmosferanyň täsirini bilmän girýänlerem bolýar. Bu kişilerden käbirleriniň jynlaryň görkezýän effektleriniň täsirinde galyp zyýan çekýänlerem bar. Halk arasynda muňa al kakmasy ýa-da jyn urmasy diýilýär. Beýle ýagdaýlarda esasanam ruhy tarapdan ejiz bolup, Şahsy gigiýenasyna üns bermeýän adamlar duçar bolýarlar. Halk arasynda jynly ýa-da jylly diýilýän bu adamlar öz mental ýagdaýlaryny kabul etmeýärler we gereksiz ejir çekmäge dowam edýärler. Bu çekýän psihiki zyýanlar käbir ýagdaýlarda öz janyna kast etmäge çenli baryp ýetýär. Gürrüňini edýän ýagdaýlarymyz ýüze çykanda, hassa hossarlary öz dini ynançlaryna görä molladyr ruhanylardan dalda gözleýärler. Bu tema degişli meseleleri kökünden çözýän dini alymlar bilen bir hatarda, Ynsanlaryň bu çäresizliklerinden hyýanatçylykly peýdalanýan opportunist çemeçilerem köp duş gelýär. We bu zeýilli adamlar meseläniň hasam çylşyrymlaşmasyna sebäp bolýarlar. Il içinde palçy diýip bilinýän we adatdan daşary ukyplarynyň barlygyny aýtýan şahslaryň ählisi diýen ýaly jynlar bilen aragatnaşykda bolýarlar. Bu şahslar jynlaryň biziň dünýämiziň daşyndaky ölçeglerden alyp berýän maglumatlaryndan peýdalanyp, özlerine ýüz tutan adamlaryň geçmişleri, häzirki ýagdaýlary hakynda habar berýärler. ýa-da geljekleri barada käbir toslamalary aýdýarlar. Bulardan palçy ýalançy diýip bilinýän käbirleri ýalandyr töhmetler bilen garyndaşlyk, dostluk, maşgala gatnaşyklaryna uly zyýan bermekden başga bir işe ýaramaýarlar. Bulardan medet gözleýän adamlaram aldanmaga taýyn sada adamlar diýip bileris. Pygamberleriň arasynda jynlar bilen baglanyşykly hadysalarda iň köp ýatlanýan Süleýman alaýhyssalamdyr. Süleýman pygamberiň hökümdarlygy döwründe ynsanlar, haýwanlar bilen bir hatarda jynlar hem onuň gol astynda bolup, onuň buýruklaryny ýerine ýetirendikleri aýdylýar. Mukaddes Gurhanyň Sebe suresindäki on ikinji we on üçünji aýatlarynda şeýle beýanlar görünýär. Rebbiniň rugsady bilen onuň, Süleýmanyň, gol astynda jynlaryňam bir topary işleýärdi. Aralarynda haýsy oňa garşy gelip emrimizden çykjak bolsa, oňa alawlap ýanýan otdan dadyryp jezalandyrýardyk. Oňa, ýagny Süleýmana, islän görnüşindäki galalary, heýkelleri, howuz ýaly giňlegenleri, sarsmaz gazanlary ýasaýardylar. Gadym döwürlerde gurlan we häzirki döwrüň ylmy tehnologiýasy bilen hem düşünilmesi kyn bolan bu binadyr heýkeller muňa mysal bolup biler. Neml süresindäki otuz dokuzynjy aýatda bolsa, Sebe döwletiniň şa gyzy Bulkusyň meşhur tagtyny gaty uzak menzilden gysga wagtda getirmek meselesinde jynlardan biri Süleýmana, Sen ýeriňden turmankaň men onuň tagtyny saňa getirerin diýýän beýany olaryň teleportasiýa meňzeýän görnüşdäki ukyplarynyň we tizlikleriniň gürrüňini edýär. Bir mahal jynlardan bir toparyny Gurhany diňlemekleri üçin saňa ugrukdyrypdyk. Olar şol ýere baranlarynda bir-birlerine Dymyň, gulak asyň diýdiler. Sen okamandynyňda bolsa, olar duýduryjylar hökmünde öz kowumlaryna dolandylar We eý, halaýyk! diýdiler. Biz Musadan soň indirilen, özünden öňki kitaplary tassyklaýan, hakykata we dogry ýola äkidýän bir kitap diňledik. Eý, kowumyz! Haktagala çagyran bu ilçiniň çakylygyny kabul ediň we oňa iman ediň. Alla-da şu çaka çenli eden günäleriňizi bagyşlap, sizi ajy azapdan gorasyn. Birem pygamberimiz Muhammet alaýhyssalamyň egindeşlerinden bolan Abdullah bin Mesgudyň Bu waka bilen baglanyşykly beren gürrüňini belläp geçeliň. Ibni Mesud, Bir gün Serwerimiz meni Medinäniň Baky Gargat gonamçylygyna äkitdi. Ol ýere baranymyzdan soň maňa şo ýerde galmagymy aýdyp menden daşlaşdy. Şo wagt Serwerimize tarap çar tarapdan garamtyl sudurlaryň toplanyp başlananyny gördüm. Başlary göýä bulutlara degip duran ýaly uzyn boýly, ak eşikli bu garamtyl zatlar arwahlar ýaly bolup gözümiň öňünden geçýärdiler. Serwerimiz daň atýança daşyna üýşüp duran bu geň mahluklara Gurhan okady. Soň ýanyma gaýdyp geldi we biz Medinä dolandyk. Halk arasyndaky eýe diýilýän fenomena käbir ýerleriň, zonalaryň mistiki güýçler tarapyndan eýelenendigine ynanylyp, gereksiz hormat edilip ýa-da gorky duýlup, olaryň adyna sadaka, mal berilýän ýagdaýlaryndan ybarat. Muň bir batyl ynançdygyny belläp geçmek bilen, bu mesele barada Mukaddes Gurhanyň aýatlarynda, Biz bolsa, ynsanlaram, jynlaram Alla hakynda asla ýalan sözlemezler öýtýärdik welin, käbir adamlar jynlaryň käbirlerine sygynyp, olaryň tekepbirligini artdyrýar. Jynlar bolsa olaryň günäsine günä, azgynlygyna-da azgynlyk goşýan ekenler. Umuman aýdanymyzda, jynlar hem edil ynsanlar ýaly ruhy aňy we erki bolan, özleri islemese ynsan gözüne görünmeýän ruhy barlyklardyr. Bu tema dünýäniň ähli ýerindäki ynsanlary gyzyklandyrýan mesele. Geçmişde bolşy ýaly häzirki döwürde-de täze tehnologiýalaryň kömegi bilen bu temada köp sanly ylmy-barlag işleri alnyp barylýar. Ynsanlaryň arasynda bu tüýsli barlyklar bilen gereksiz gatnaşyklaryň esasynda zyýan görüp, Ejir çekýänlere-de duş gelmek mümkin. Materializmiň güýçli täsirinde bolan döwürdeş medisinamyz bu hassalara bejergi hökmünde psihoterapiýa seanslaryny we duýgulary güýçli derejede basyp saklaýan derman därileri ulanýar. Bu usulyň täsiriniň näderejededigi jedel açyk tema. Jynlar bilen baglanyşykly wakalar bilen gyzyklanýan bilermenler bolsa, Jynlaryň ynsanlara zyýan bermäge meýilli bolanlarynyň köplenç hapa ýerlerde gezýändiklerini belläp, bu wakalardan saplanmak we gaça durmak üçin şahsy arassaçylygymyza we töweregimiziň arassaçylygyna üns bermegi birinji derejeden zerurlyk hasaplaýarlar. Munuň bilen bir hatarda, mesele materializm bilen baglanyşykly bolmanlygy üçin, bu temada ýörite sapak alan ruhanylaryň ýa-da alymlaryň kömegine ýüz tutulmagyny subýektiw görnüşde-de maslahat berýärler. Bu temanyň professionallary bilen duşuşyk geçirip, indiki wideolarymyzda jyn urmasy ýa-da al kakmasy ýaly wakalarda nähili bejergi we kömek metodlaryny ulanýandyklaryny siziň üçin giňişleýin we detalny görnüşinde gyzyklanyp, dykgatyňyza ýetirmegi planlaşdyrýarys. Aňly, düşünjeli, akylly we erkli şahsyýet hökmünde bar bolmak iň uly nygmatdyr. Barlyk dünýäsi bolsa diňe göze görünýän zatlar bilen çäklenmeýär. Aň, akyl we duýgular bize dünýäniň bu görünmeýän tarapyny düşünip, aň ýetirmegimize kömek edýär. Jynlaryň biziň gözümize görünmeýänligi olaryň ýoklugynyň subutnamasy däl. Gurluş materiallarymyz bütinleý üýtgeşik hem bolsa, olar hem edil biziň ýaly janly, aňly, düşünjeli, duýgulary we erkleri bolan barlyklar diýip, meseläni jemläliň.